Amin. N-tiɛha man bi wum la nyaɣisim. Man bi wum la nyaɣisim ka yɛli din N daa yɛli ba yɛm kama. Ka Naawuni ti baligi ti ma, n tom yɛn ti ma n ti ma bia dibayi, bihi ayi, ka bia ŋɔ po ti po taa. Chinchini ti yi n-zaya. N kuli duozaya ka sa booni bala ni man niŋ gbuna yɛli di ku maagi.

Nye, Hai, a bi nya ni kpɛri na, ka a niŋ a nini polo n-mi mi a nini ni saɣi saɣim a nini ni shɛm? Ii? Naashani.

Agumiya. Yi ni daa zabiri shɛli zuɣu maa, zuŋɔ di niŋya. Yɛri yi yi nuu ni ni daa nyɛ shɛli, ka yɛriya ka yɛn mi ku wum maa. Di yi yi nuu. Di lan kani na di yi yili, di zaŋ ti so. Ka dini zuɣu ka yi na kuli za zabili maa ni ka di bi naala. Di zuɣu ka di kana maa ni a ti n ti bɔha ka a tɔɣisi ma binshɛɣu din be nyini ŋɔ suhuni ka yi yɛn ni zabili maa kuli kpe.

a mammaŋa a nim dansini ka a nya a ni zaŋ man di wahala shɛli ka yi dundɔŋ ni a mali lan kuli ma ka bi toora ka bi yɛra ni a ku kɔɣi koko ka a mali hali ti mɔri saɣim ma ka m mali hali ti ʒiya saha shɛli ni ʒiya ŋɔ ka tuuli maa ka di na bi chɛ ka na ku nyɛla tuuli maa na ku nyɛla Wahala bɔ ka ti bi di kali yuli dundɔŋ ni? Dabiɛ yinga, dabiti shɛli ti zaa ni yɛli ni ti ni ʒini n-teei ti nama n-la kali yuli dundɔŋ ni. Dima ka Naa Alaafee ni chaɣisi nuu na daai lala dabiti maa. Nyin yɛli ma. Ma ni o nyɛla m ma puuni bia m ba ʒim nyɛ o ka n yuli o ka saɣati o ni yɛli yɛtɔɣa shɛli maa a ti shili o nyɛla n dim kaɣaya ma kai mɔɣala ma ka ti bi di Ka ŋun ti ku zaŋ din dahin yiŋga n yina n ti saɣim n bukaata. Bondali ka bi duɣi. Bondali ka o yina. Wahala bi ka o di. N na yulimi din zaaha. Di tam ni a di wahala pam. n zuɣu kuugu kam a kuhiya a na ʒin ʒin ʒin ti la n pahala a yɛn kuhirimi ka ti suhupiɛlli biɛɣu ni ka na alasan chaɣisi ŋun tiɛ ni ti ku la n ma ka a yɛn niŋ chɛ ka na alasan ŋun la ma borigu kam ŋun bɛ kali yili bi yuunila mam naashan ninni din chaŋ ti di la bi yili ka na ala kɔn chaɣasim n niŋ ba gadama hali ka ti zali ni ti nyɛm nam ban kpeeni ka ti zali ni bi zaŋ nam maa ti n yɛb poli bia

ka zɔn zuma naawuni ka zaŋ alaasa ni lɛbi ahmadiya fu yinga ŋɔ ni pii zaɣ yina ka taali yi yɛn niŋ ku kuufu di ŋmaniya zaŋ ma chaŋ zaŋ ma chaŋ

Yi bɔri mi ni yi kuma ka bɛ dunia damina. Bɛ ka lala yɛlimiya ma zɔmiya yi Duuma Naawuni ka yɛlima yɛtɔɣ shɛli din be yi niriba ayi ŋɔ sunsuuni ka yi ku chɛ tab tahili ka mi ni biɛɣuni chiyaama di daanna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sayin suhimi deeti ka i bihi ayi ŋɔ ka i yɛn ni ku chɛ tab taali ka yɛn ni niri maai n naba di zaŋ tiŋ kari yili yili ma la ku biyo ma zuŋɔ ka yɛn chɛ ka a baŋ ni shɛni yɛra kali yi lana n dim kaɣinli n bala o nyɛla n dim zaɣ titali ma shɛni n nyɛ ninvuɣu so ŋun chaŋ ti zaŋ n yɛbu toli bia ka o ti deei nam ŋɔ di ka chɛ ka tam ni dibigiri ayina n liri nabiyili nima nabiyili n daa tim na ti boli ŋun shɛli ka o tim na ti boli ma wuntaŋ zuɣusaa n ti tuhi dee nabiyili n ti nabi yili lana ŋun chani o ni di kahi yili n kɔŋ kali yili kuli ma ka n ʒiya ŋun lee nyɛ ŋun gari tooni zaŋ o kulisi ti ʒiri kali yili gbana ka piri ma dii riba la ma ka zuŋo bole chɛ ka ŋun tiya ni ma n di paɣa du Ka m bol o m ma bia, ka di yɛn lan yi bi bol ma o ma bia, m pa ŋun boondi o m ma bia dahin shɛli kam. Ka di yɛn lan mi o ma ni n dim zaɣ karili n-niŋ o ma. O nyɛla n dimzuŋɔ, o nyɛla n dimdaɣiri, o nyɛla n dimdali. M ma n ku tooi chɛ. A ku tooi niŋ boo? M ma ni nyaanso saɣinya pam. Ka mi saɣim. A mi ni zaŋ yɛtɔɣ shɛli na ti ti ma ŋɔ maa, n ku tooi deei li. Dama ni alaasa din na din ŋmaligi ka di yɛtɔɣ shɛli a ni zaŋ ti ma, ka chani m-bala. A ni zaŋ yɛtɔɣ shɛli n-ti ma, ka chani m-bala. Tɔrpa tahili ni alasan mi ni di ya ni o ma ku di dahin shɛŋ kan ka yɛn gba zaa ka a yɛn nya gom jihi di pa tahili di pa tahili din bɛ nya ti samlim ba ki ma yɔri ti din ŋmani yi niriba ayi maa zaŋ ma ka ti ku n ti min la yi yɛn zoma zaŋ bɔɣu

Eh, yin kana ti gbubi yɛtɔɣ shɛli na ka laa yɛtɔɣ maa zuɣu ka tindan boli ya o boli yɛla maligu zuɣu ka m bɔri ni n yɛliya ŋun tin dan ni jɛma ŋuni n nyɛ yinahibu n bala yimma mi ti zoro nyɛma yinahibu nyɛma ka ba yili kɔŋ malibu ma yili kɔŋ nila malibu fitina shɛli din do tingbani ŋɔ puuni nyanduri yili di damdami kali yili ka di damda nabi yili ka di damda ka di nyɛla yi niriba ayi ŋɔ maa zuɣu ni yi ma kuhi haali yi zuɣu a ni ti kurigu dɔtɔ Ka na kuhiri yi zuɣu yi niriba ayi ŋɔ maa lala ka yi niŋ yi dundoli ŋɔ maa hali ka dundoli maa ti kɔŋ nabiyili nabiyili biɛn yiya polo so ku mali salo yi bi biɛni salo tam ni n taɣidim ŋɔ zaa Sambɔri ni yɛla ni bihi ban dee yi za bɛn zuɣu. Di bahi yɛbu ka bahi yɛli ŋɔ maa. Di bahiri a yuma ni ti bɛ saɣim. Di so ka zaŋ kana ti ndaa sani. Kali yi ka naa gba.

Ma yɛtɔɣa mini yɛ shɛli ka lala yɛtɔɣa maa paai ma ka di mali ma bo galiga ka mali ma muɣisigu ka m bɔhi din maŋa ma ku yino bihi ka yi din nyɛ ma kɔŋkɔba wula jɛ n yɛla ma yino ba yino ti ku tooi nyu kom ka ti taba Hali ka di ti paai yi ni zaŋla tabi yi mɔɣu kpaŋa ni yi ti kpe taba di zaɣ viɛl ka nyɛ dini. Di pa yi ma ni daa kana ti kuhi m balinya zuɣu. Ka yi tɔɣi bilindaa yɛn niŋ maa, ka yi kuna ka ku tooi chɛ li ka mali taba m-baŋ yi ni yɛn niŋ shɛm ka biɛhigu maa viɛla, ka di nyɛla yi yi nya taba shee yi taɣisi buɣim niŋ taba. Di zaɣ viɛli ka yi nya dini, to din kam boli ya na ni ti kpaŋ ya jaande. Lala binshɛɣu yin gbubi ŋɔ maa, ka zaɣ viɛlli n-nyɛ li. Yin ya li yi kɔbili ni, ka shɛn ya taba, ka biɛhigu maa viɛli titali. Domin ba yinim maa yɛliya ni bɛ mali je, to bɛ yi mali je, ti ni n-ku tooi che shee ti ni mali li. Tɔm mini binshɛɣu din chɛ ka bɛ yɛri ba yɛtɔɣa ŋɔ maa. Domin n yi yɛli ba, bin ya ni yɛli ni ŋahinsi n-nyɛ ba ŋɔ maa, bɛ yi bɔra bin yɛli ma ni ŋahitali maa ba kpimi. Lihim ba niriba ayi maa ni tumdi tuun shɛli, ka taali nya n-tizɔ paɣ bia, ka taali mi ni nya n-tizɔ paɣ bia maa, o gbibi ba mi kaman bɛ niriba ayi maa ni di yɛn gbibi tab shɛm. ka bole tahi ti ni to gbubila ni ya ka taali gbubi ti to ka taali zuɣu gbubi gbɛ yɛla gbubu zuɣu ka n lihira ka n zaŋ yi gba zaa ti gba nyɛ ŋansi ni ku su ka taali sabila ka su yi gba yi mi shiri zaŋ ka taali zaŋ niŋla yi ti zuɣu paɣa ka bole chɛ ka yi ni yina yi niriba ayi ka ku to zaŋ tabi n jɛli bɔŋ ti zuɣu Mali tɔɣisiri tutorial ŋɔ ŋmɛn duri lana ka yi yuli lana jimiya suɣuro ka ku zabili maa yi sunsuuni ka biɛhigu maa niŋ viɛnyɛliŋga n ti daŋ maa ka di chɛ lihimi zuɣu yi tahi fitina shɛŋa Ka di yili tinkpal saa pun ka di di leera. Amaa yi chɛ ka lala tinkpal saa pun maa zaasa ka Shɛtaani bɛ di nti tabili ka di yili maa maŋmaŋa. Ka di nyɛla yi ni niriba ayi ŋɔ kɔbili ni. Toro zuɣu din yi yaa m-baŋ yi yɛn niŋ shɛm n-do maligu tab sunsuuni, ka biɛhigu maa niŋ viɛnyɛliŋga tɛbitɛbi ni goli ni ti zaŋ yɛtɔɣ shɛli ti niŋdi li. Bɛ bɔri ni yi kuli ka biɛɣu bi neei ka yɛtɔɣ bihi maa lan n-kanna. Nanduri Naawumia. Nashi na wumiya. Kulim tɔɣisi ni. Ka yi lan daa yulim, ka na bi yili bi simso. Dimi bi simsima, ka mina nyɛ zaɣ yini, ka binshɛɣu ti nyi nyaŋ. M mi yɛla ni di nyandi ma. A ni baŋ ni nabiiyila a ku tooi dili ma, m miya ni n ku tooi dili, ka a chaŋ ti zaŋ n yab toli bia maa, ka o ti deei li di ka chɛ m mi na zaa. Zunzuŋɔ ka yi niŋ min a dɔɣite. Niriba maa a kara paa ni ka yi lana, a nyiliga a ni daa chaŋ. Nyanduri yi lana, kali yi lana, ni laɣin ya kpe maa bi yi shɛli. M ma na gumsi beni, ka m ma piri beni, ka n ŋahigu gba beni. Ni laɣin ya kpe maa, bɛ bɔyima mi na ni bɛ ti ti ma nam. Nam maa mi ni yɛn deei li maa, di niriba ayi ŋɔ zuɣu ka n yɛn deei nam maa. Domi ni deei nam maa pii bi gbibi sɔŋ ma, n ku tooi gbibi nam maa. Ni bi yɛn leei ma mi na paɣa nee. Di zuɣu ka n laɣim ya ni n yɛli ya, yi ni baŋ ni yi ni gbibi nam maa sɔŋ ma, ka n chaŋ ti deei li. Yi mi ni baŋ ni n ni deei nam maa, yi ni dihi ma vi, ka m bi deei nam maa, domi yi niriba ayi ŋɔ zuɣu ka n deeri nam maa. Yi mi po sii ko saa ni ku niŋ naŋgban yiŋga. Di zuɣu yɛli n yɛma, yi ni baŋ ni n ni deei nam maa, yi ni dihi ma ʒi, ka yi yɛli ma ka n chɛ nam maa deebu, ka bi deei ma. Na paɣa ka taali na, yi ni n kuli pili m pili deei chɛkarigi ʒiya ŋɔ, piɛɣu maa mi piɛɣu, bee zaŋ piɛɣu kpila mari ŋuna a bi sɔɣi jim suɣilo ka gbubi a jilima.

M ba ban ka n yɛra m bɔri ni bɛ wum bɛ noli ni a ni pa shɛli nam shɛli ni yɛn deei maa bɛ ni piri n lala nam maa zuɣu n niŋ naŋgban yiŋga ka n deei nam maa ka bɛ gbubi sɔŋ ma di zuɣu ka n laɣim ba ni n yɛli ba n wum bɛ noli ni nyɛ shɛli. Paanu ni yɛli yɛtɔɣ shɛli baŋ yɛlimaŋli n-nyɛli pirinla tindani mini tindani daa ʒimiya ka boli naa shɛni mini o tuzo ya bi kana ka tabi mali ba lihimi tindan ni di wahala shɛli ha nti zaŋ o bia n-zaŋ ti ni bi mali tingbana ka kayuli nyɛ naba zani ka tindan ti chɛ ka m boli bi niriba ayi ŋɔ dindali maa birahi n gbahima ni kalo kalo Zaŋya nyɛ munaya. ayɔŋ zuo yi ti zo paɣa n yina ni o deegi ni paɣa ni yili guli maa o nyaandoliba nyɛla banima ba ni nyɛ o nyaandoliba ban bala yi ma la yɛn zaŋ o chaŋ bia ŋuni yi ma kula n tooi zaŋ o ni o chaŋ na yili ti deegi na yinim din nyɛ ban yɛn yina

Ti mi timbanima ni pambu ti yɛn tib ka di mali di na ti paai maŋmaŋ di yɛn chaŋ ti yɛn tooi doli tab chaŋ n puɣisi ya ni mali tɔɣ shɛli di zuɣu yaa ni paɣ ka taali din ku nyɛ shɛm buɣisi ma di yi niŋ ti ni gbubi sɔŋa ai man nuu ni naba bɔŋɔ

Dama sokam ni yina ti kana ti yuli nyɛ naa, naa ningbuna n-dii bi saɣi ti o, ka o zaŋ o zilli ti ti ni ti kana ti ʒini kpɛŋ ŋɔ m-mali mali ŋɔ ti o. Laambaŋ maa nyɛ din sa napaɣa ka taali sokam mi o zaashee ti yi ŋɔ tiŋgbani ŋɔ ni. Dama napaɣa ka taali ŋuni n-nyɛ nyɛn duri yɛn lan ti zɔ paɣa, ŋuni lan nyɛ kali yini lan ti zɔ paɣa. ŋun daa lan nyɛ kali yili lan kpakpa tiŋ lan saɣali n yɛrila kari yili lana birazaŋ kari yili bira too kari yili guli o man lan bala to din nyɛ naani yɛli yina n ti pali alikauli ŋɔ tuubu To di zuɣu eh, di mi niŋya ka tin daa paɣi be kpe. Eh, din beni nyɛla eh, di mɔɣu ka tɔɣa je, di zaa mi nia yili ni nyɛ shɛli. Di ni ti diri nia yili di yaa ŋmanila. Dagbaŋ na bipuɣinsi ni nam na zuɣu di yɛrila gundona. Tiŋ'ŋɔna ni di ti dirila di yaa ni ŋmani shɛli zaa. Ti ma maa, ti piriba maa, ti yaa paɣa maa, o yaa ni paai ti chaŋ ti paai shɛli m-bala.

Dagbaŋ kpam maa ŋahibu ŋahili yɛli ni zolɔɣu ŋun laŋ mii kpaɣili gbuni ka lahi labina ŋuni n booni o taba amaa o ka zuɣu suŋ o chaŋ mii kpaɣili gbuni o ka lahi labina tiɛha ŋɔ mini paana ka ti ʒi binshɛɣu ŋɔ maa ti puhiya ka paɣa pam ti puhiya ka paɣa pam domin ŋolo ŋɔ ŋuna di nyɛla